Тар бар да, батыр бар дип кенә түгел, татар бар да, сабан туе бар дип тә әйтәләр бит. Бик күп гасырлар дәвамында уңган игенчеләр, данлыклы батырлар, туган телнең газизлеген, ата-бабалардан калган гореф-гадәтләрне үз иткән һәркем ел саен кунакчыл Сабан туе мәйданына җыела, диелә Президентның котлавында. Шул ук вакытта Сабан туе, армый-талмый эшләп, Татарстанның һәм тулаем илнең азык-төлек муллыгын тәэмин итүче игенчеләрнең, авыл хезмәтчәннәренең бәйрәме, ди Рөстәм Миңнеханов. Сабан туеның очраштыра һәм берләштерә торган ысуллары турында Илдар Сафиуллин.
Бүген Теләчедә гармунчылар да моңлырак уйный, кызлар да дәртлерәк бии, чөнки мәйданда Сабан туе. Кунакларны тәм-том белән каршылыйлар, төрле милләтләрнең иҗат төркемнәре сәламли. Татарстанда туган телләр елы уңаеннан гореф-гадәтләрне тәкъдим итәләр.
Без кунаклар каршы алырга дип җыелыштык. Безнең бәйрәмебез бик матур үтә, Аллага шөкер. Теләчегә кунаклар күп килә. Без бу бәйрәмне көтеп алабыз. Сабантуй безнең милли бәйрәм. Аны яратмыйча бер ничек булмый инде. Аны яратырга кирәк. Рус халкы, керәшен халкы или башка милләт халыклары берсе дә үзе кимсенеп, кимсенеп карамыйлар үзләренә. Алар барысы бер төрле, бергә бәйрәм итәбез, тигез. Сабантуй это для нас великий праздник. Э, мы принимаем на нем ежегодно участие, приезжаем со своим коллективом. Шифалы яңгырларын да бирер. Аллаһ Тәгалә безгә куйган хезмәтләребезнең җимешләрен дә сөендерер. Сабан туе чал тарихлы бәйрәм. Борынгыдан ук халкыбыз табигатькә чыгып күңел ачкан, төрле ярышларда көй сынашулар, җыр-биюләр буыннан буынга күчеп килгән. Татарстан җирләрендә Сабан туе турында беренче тарихи мәгълүмат унынчы гасыр башына карый, ди галимнәр. 922 нче елда нәкъ Әхмәт ибн Фазлан катнашындагы Багдад илчелеге килгәннән соң, Алмыш шушы 922 нче елның июнь аенда ул болгарларны җыя Җәүшир дигән җылга буена. Сабан туе, сабан эшләре, ягъни чәчү тулысынча тәмамлангач үткәрелә. Кыр батырларын бүләкләү, бәйрәмнең иң матур күренешләренең берсе. 854 гектар чәчүдә чәчтем инде, 1600 тирәсе тырма. Менә хәзер яңгырлар яуса, уңыш була инде. Күптән эшлибез инде, хәзер менә пенсия яшендә. Инде шушы августта инде 55 тула, Аллабирса. Эшебезне яратабыз, сөенәбез инде. Барыбер хөрмәт итеп чакыргач.
Ат чабышлары элек тә, хәзер дә Сабан туенда иң яратылып карала торган бәйгеләрнең берсе. Теләчедә җитез чабышкылар бихисап. Ат чабышлары матур узды һәм инде мин дә ассызыклап әйтер идем, безнең районда менә татар атлары, минем анда күпмедер өлешем керде. Ул атларны чыгарганда, аларның тагын чабышларын оештырдык. Сабан туеның үзенең оештыру майданын да үзгәрттек, халыкка тагы да уңай булсын дип. Миңа калса менә ошаган. Сабан туен без еш кына татарның Олимпия уены дип атыйбыз. Ярышлары да, төрле көрәш тә җитди. Ә монда җиңәр өчен егетләр айлар буе әзерләнә. Батырга тәкә бирүнең дә тирән мәгънәсе бар. Безнең халыкта биш хайванның күк дип йөртәләр, күк тәкә, күк ат. Ат, күк үгез, күк, небесный дигәнне аңлата. Призларда да батырга инде көрәшчеләрнең иң батырына шушы э, бүләкне бирәләр. Теләч районында татарча көрәшкә аеруча зур игътибар бирелә. Шуңа күрә без инде милли спорт төренә чыгып, үзебезне сынап карарга кыймадык. Көндәшләр бик көчле, уңышка ирешә алмабыз. Шулай да Сабан туена килгәчтән, көч сынашмыйча булмый. Менә Көянтә белән су ташуда үзебезнең көчебезне сынап карарга.
Да здравствует татарстанский спорт и Ильдар Хабиуллин! Ярышлар якыннан күренсен өчен мәйданны кечерәйтеп, тамашачылар утыра торган урынны түбә белән каплаганнар. Кыскасы, гасырларны кичкән әлеге бәйрәм елдан-ел камилләшә бара. Теләчедә яшьләр арасында Илфир Баев, зурлардан Раил Мараков Сабан туе батырлары булып танылды. Теләчедән Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.